Dal-weekend se jibda l-VUMQuest Enemed UIM V2 World Powerboat Championship. Dan huwa ċ-championship internazzjonali tat-tlielaq tal-powerboats, tlielaq b'sewwieqa Maltin u barranin b'dgħajjes b'saħħithom li kollha huma mibnijin f'Malta għand Aaron Ciantar u sħabu. U jien fettilli li rrid nieħu sehem f'dawn it-tlielaq. U Aaron aċċetta li mmur għandu u jgħallimni kull m'għandi bżonn inkun naf biex intellaq. Mela, minn ta' xed iħos xi ħaġa diħla ċorpa ta' ta' xinu. L-ewwel ma tittamel.
Eh, seat belt. Seat belts. Dajr tiġi minn fuq spalti, ekku. Eħe, minn fuq spaltek.
Eħe.
Tinkun naf. Dab bħal karozza jaħdem. Għandek l-steering, għandek id-driver, eh, għandu foot throttle, u għandek it-trimming indicator sawek. Hawnhekk ħdej ikun hawn xi ħadd. Hawnhekk ikun hawn il-co-pilot, il-co-pilot xogħol huwa li eh, jikkomunika ovvja ma' driver u jikkomunika mal-art ukoll mat-team manager. Għax inti peress li close cockpit ħabba safety tajjeb li jkollok il-co-pilot u anka driver jikkomunikaw fuq l-art biex anka jaqal accident ta' wara jgġalu xi ħaġa jinfurmak Kemm inkun għaddej, kemm inkun għaddej speed? Fil-baħar sabiħ di l-maximum speed tagħha il-boat hija ta' 85 miles per hour, jiġu qisu xi 130 u 35 130 km fis-sija.
Kieku ta' karozza.
X'ħin inkun qiegħed hemm barra? Gas down. Kemm għandi ċans ninqaleb? Jew neħreb? Jekk kun taf x'qed tagħmel, Huma ċansi żgħar li tinqaleb, imma dana eh, ftit ġrija ġieli anka jagħmlu żbalji, ġieli ġieli ma jkun żball, ġieli jkun accident. Il-bot hija magħmula safe ħafna, anke tinqaleb bit-top speed li tella hija safe, anka anka s-sajs, is-sajs tal-ħġieġ huwa eh, ddisinjat għall-impact eh, bekk ma tantxu kbir għall-impact tal-ispit li tella. Għandek iċ-ċilindri tal-ossiġnu, ġifri inti l-ewwel ma trid tagħmel Tieħu l-ossiġnu, taqla l-steering wheel. Ħatibqa' tieħu n-nifs. Taqla jinqala wkoll. Eħe, dak jinqala l-steering wheel. Taqla l-steering wheel biex tkun tista' toħroġ aħjar. Ħalqek.
Eżatt.
Sewa.
Sa dan it-tant jilħu sa kemm qed ngħidu dal-affarijiet kollha divers li jkollna aħna professjonali ikunu ġiġa qegħdin ħdejk fejn il-kanopi biex jgħinu. Fejn ħassir it-telliqa?
L-ewwel event tal-World Championship 2019 ħassir eh, St. Paul's Bay. Għanna żewġ tiġrijiet is-sibt 25 eh, minutes il-waħda u għanna tiġrija l-ħadd ikolla ġiex lebs iktar tkun 12 leb. Ħajkunu 7 boats l-ewwel tiġrija. Iġibri mieħ ħajkun hemm sitta oħra. Eh, inti ma li titla. Sitta ma issa balaħna ma xulxin. Eh, ħajkonna pole position, il-pole position differenti mill-pole position tal-karozza ma jkunux wara xulxin. Il-pole position huma jeħduha biex jieħdu min jirbaħ il-pole ikun maġenb l-istart boot. Li l-istart boot ikollha l-iqsar triq. L-iqsar triq għax intek għandek seven boot. In-naħa ta' ġewwa tal-ballun. Tażwimel. Eżatt.
Id-dajes se jkunu kollha l-istess mudell. Eħe, kollha xodron SVR 27. Tibnu intom.
U tibdew jinbnew Malta. Jinbnew from scratch bid-design b'kollox. Kull ma ħajkollhom differenti, il-pilots, il-kapaċità tal-pilots u l-kapaċità kemm il-pilot